זאל נעמען דא אן פעפער קראס אידישע קינדער, פישל האט מיר געזאגט, איך בין געווען דא ביי א דזשאב, און פישל זאגט מיר קוק אהער, קום אריין צו מיר, איך וויל דיך פיטערן, אזוי ווי אמאל. טאטי וויל דיך פיטערן. סאו כ'האב געזאגט, פישל, איך גיי דיך לאזן פיטערן. סאו די ערשטע זאך וואס מ'האט ארויסגעברענגט דא איז א ביף ענד בעלי, יא? ביף ענד בעלי? ס'איז א פוילישע עסן, ס'איז דאך נישט געווען אזויפיל געלט אמאל, וואס וויל ער מיט די ביף ענד בעלי? וועלכע ברכה מאך איך אויף דאס? מזונות וואס האט אסאך בעלי. פיין, סאו מ'גייט מאכן אויף א פליישיגע זופ מזונות, וואס טוט זיך? יא יא לייג אראפ לייג אראפ לייג אראפ.
קארן ריבלעטס? קארן ריבלעטס קוקט זיי אן. מיין ווייב האט מיך געזאגט זי האט געמאכט טשיקן פאפריקא, איך זאג איר נישט גארנישט, ברוך אתה אדוני עולם מלך העולם בורא ועולם מזונות, בעיסיקלי וואס דאס איז, אין א קאלטע טאג, האסט געהאט א יונגל, ווען איז געווען א יונגל, דיין טאטע האט דיך, האסט געהאט א אנדערע יונגל וואס האט דיך צוזאמגעפראסקעט, און דיין טאטע פארשטייט דיך נישט, ווייל ער זאגט ס'איז דיך געקומען ווייל דו האסט דיך אנגעהויבן, ס'איז נאר דא איינער וואס פארשטייט דיך, מאמי, דעיע זופ איז מאמי, דעיס אלל איי קען טעל יו, ס'האקט דיך. אבער ס'געט דיך אויך, ס'דא דיסציפלין, פשט איז נישט מאמי האגט דיך קענסט טון וואס דו ווילסט, ס'דא ערנסטע דיסציפלין, זייער זייער גוט די זיפ, נעקסט לעוועל, ביפ און בארלי, דו קומסט קיין פעפער קראס, הייב אן מיט דעם זיפ, הייבסט אן אזוי ווי אזוי ווי די אמאליגע גמרות מ'האט דיך אריינגעפירט מיט א שיינע מעשה, אזוי די קינדער זאלן נישט איינשלאפן, דעטס דעט. סאסייעטי אין דזשענעראל האט א אישו אז סאסייעטי האט מורא צו טרייען נייע זאכן, אונז האמיר מסורה, אונז זעמיר סטאק מיט טשיז קעיק, מיט קאקאש קעיק, מיט די זעקס אנדערע זאכן, וויטש איז פיין, באט מענטשן וואס וואוינען אויף אן אינזל גיין קיינמאל נישט אינדזשויען לייף, וויפיל קאוקענאט קענסטו שוין עסן אין דיין לעבן? ווען קריסטאפער קאלאמבוס איז אנגעקומען קיין אמעריקע זעמיר געוואר געווארן וואס פוד סטעמפס מיינט, די חברה אין ספעין נישט קיינמאל געוואוסט וואס פוד סטעמפס מיינט, סאו רבותי אונז גיימיר טרייען דא עפעס יוניק עפעס ניי. וויאזוי פישל וויאזוי עס איך דאס? מען גראבלט? קענסט מיט גראבלען קענסט קענסט. די האלטסט עניבאדי וואס איז נישט סאטמאר ווייסט וואס די ווארט גראבלען מיינט? כ'על אויסלערנען פארן ציבור, גראבלען איז ווען דו עסט עפעס מיט די דריי פינגערס, די זעלבע דריי פינגערס וואס דו שפילסט אוי דו שומע אלץ יונגל, דאס מיינסטו, ביי קעיק ביי מארבל קעיק גראבלט מען. הערטס אויס דאס.
לייק די סירעט קרעקערס זעסטע, אבער יא, דאס פינישט מען אויף מען טאוסט עס מיט ביף טאלאו, ווייסט וואס ביף טאלאו איז? פעט. פעט.
די מאכסט די, די מאכסט די ברויט אליין אינדערהיים? דו? יא.
wow סאו קוקטס אהער, די ערשטע זאך וואס גייט דיר היטן ווען דו עסט דאס, סאו האסט טעקשור און דו האסט שטויס. די טעקשור איז אזוי ווי די עסט, נישט ממש א ליקעריש, באט אזא ווייכע, בייסט אריין אין ווייכקייט, סאו דו באקומסט נישט, ס'איז נישטא קיין טשואינעס, ס'ווערט צעלאזט, באט די שטויס, באקומסט א גלעט אויפן צינג.
די שטויס איז גארליק, דו דעפענעטלי טעיסט דעם גארליק אייאלי, סאו די ראונדנעס אוו איט, דארט קומט אריין די פרייד קעפערס, און איך מאך עס נישט אויף, סאו דו האסט דריי לעוועלס. דו געדענקסט ווען אונז זענען געווען אין חדר ויהי הושיעה, און אונז האבן אלע זאגט קענער און זיי האבן געזונגען ויהי הושיעה ויגאלני, יא? סאו דאס איז וואס דו באקומסט דא. סאו די ערשטן בית, דאס איז די וואן, טו, די ערשטע ויהי הושיעני די גארליק אייאלי, די צווייטע ויהי הושיעני, דעיס איז די קעיפערס. אנבעליוועבל. כ'זאג דיר רבותי ס'הייבט. סאו דעיס איז א סיגאר וואטס איז געמאכט מיט טורטיא דאו און זיי זאגן מיר די אנשי שם העומדים על הפייריק זאגן מיר אז די פלייש אינעווייניג איז געסמאוק ניטש קיין ליקוואד סמאוק דא ס'ניצט נישט קיין פלעסטיג לעפלעך פלעסטיג לעפלעך עסטו ניצן פשטייסט סאו לאמיר זעהן ווי דא גייט פאר ברוך האב איך שוין געמאכט. יוי איז דאס גוט! דא מיין היימישע טיטשער קען זען אז דו זעסט א קינד וואס סטראגלט אינדערויסן קוק אים אן די אלע באמפס דו ווייסט וואסארא כשרונות ער האט אינעווייניג די איידלקייט די יא סאו יעצט גייט מען מאכן עי עס עם אר פארן ציבור וואס איז דאס? דאס איז א ליים זעסט און גארליק אייאלי.

מען געט דיך סיגאר אזעלכע קליינע, דו עסט עס און ביסט לייק וואס האב איך געגעסן דא? ס'איז לופט. טאטי האלט דיך אן. צווייטנס די אינעווייניג, די סמאוקינעס, דו קענסט זען דעם רעדן טאנצן הקפות, אסאך מאל ס'איז איבערגעפרייט, און ס'איז פערפעקט, די גארליק אייאלי, ענדערש ווי דאס, דא איז די גארליק דער שטויס, דא איז ער אנדערש, ער איז דער אווער, דער עירקאנדישן, אזוי ט'דיך צו מאכן קאמפארטעבל, דאס איז זאכן. לאמיר זען דעם סעלעד. ווייסט פארוואס? סעלעדס איז עפעס. וואס באקומען נישט גענוג לאוו אין רעסטעראנטס, פארוואס? ווייל איינער קומט אהער און ער זעהט בשר בהמה, וועגן דעם זאג איך אלץ, איך גיי ארויס פון מיין הויז אין דזשים אפילו איך האב א זיבן הונדערט דאלער עליפטיקל, פארוואס? ווייל ווען איך האב א אפשן אינדערהיים איז עס א איז עס א בחירה, בעט אדער עליפטיקל, די בעט גייט אלץ געווינען, דו ווילסט גיין אין דזשים, גיי ארויס פון דזשים, סאו מענטשן קומען אריין זעהן בשר בהמה, לייג לאז אפ דעם סעלעד. די סעלעד מעניו וויינט, ווייל ווער וויל עסן סעלעד און ער קומט צאלן אפאר הונדערט דאלער א נאכט פאר אכילה? סעלעד העל איך מיך מאכן אינדערהיים, ס'אונז גיימער טעיסטן דעם סעלעד, דו זאגסט דער בחור איז פריים ריב? יא, ס'דא א מ. סאו אונז גיימער, סאו ביי די וועי דעי סעלעד איז א פערפעקט פיוזשן פאר ביף לאווערס, און זיי ווילן איינרעדן פאר זייער ווייב אז זיי זענען דייעט אויף זייער פרענדס. ווייל אסאך מאל די גייסט די חברה גייען ארויס און אינדערהיים פרעסט ער די קוקיס באט ווען ער גייט דאס איז די דארטן איז די סעלער רעד איך אז דא געט ער דיך ביינער די פלייש איז געסלייסט דין ס'האט א סמאוקינעס די פלייש יא. און ס'טאפט אויף מיט א הארס רעדיש קריעם זעה איז די קריעם וואס ליגט אינעווינען. זעה זעה וואס טוט מען מיט דעם? דאס נעמט מען א גאפל, מ'שטעכט אריין.
וואס דאס געמאכט פון? סאו דאס איז א גלענד וואס ס'ליגט אין האלז ס'הייסט די טיימוס גלענד און און דאס קאכט זיך אפ אזוי פאר זעקס זיבן שעה מ'טשעינדזשט די וואסער אפאר מאל אינמיטן און און נאכדעם באקומט עס א קוויק לייק א פיו סעקאנדס פרייער ס'זאל באקומען א קריספ פון די אוטסייד. רייט, סאו מענטשן וואס זינגען שיין האבן א גרויסע פון דעם? לאמיר זעהן. אום. דאס ווערט איך דאך צולאזט אין א מויל. דאס איז עס, דאס איז סוויט דעיס. וואו.
די טינקסט עס איין אין דעם דאס. ס'איז ליגט אויף א בעדינג פון סאנטשאוק פיורעי, סאנטשאוק איז אלסא נאון עז דזשערוסעלעם ארטיטשאוק. אקעי.

זיבן יאר צוריק האב איך די ערשטע מאל געהאט קארן ריבלעטס. ווער א חידוש איז שוין היינט טוט שוין יעדער. סאו דא דארף מען זעהן וואס ברענגט פישל צום טעיבל. ווייסט וואס איך מיין? איטס אלל אבאוט פלעיווער. Wow עס האט א ספייסי שטויס פון אונטן. אוה וואה. ס'איז זייער גוט. נאך א זאך וואס כ'האב ליב פון דיין קארן ריבלעטס וואס איך האלט איז מורא'דיג. ס'איז דא פלייש אויף דעם. איך האב שוין געהאט קארן ריבלעטס וואס. ער געט דיר א ראוסטעד קארן ווען דו הייבסט אן אריינבייסן טרעפסטו איך ווייס איך מיין? רייט. דאס איז נעקסט לעוועל.
דו פילסט ווי דו עסט א קארן. רייט. איך האב עס גראדע געזען ראוסטן פריער. רייט. זיי האבן עס געמאכט אלעס דא געמאכט הייס. מאמעלע וואס איז דאס? וואס האסטו מיר געמאכט דא? סטראבערי דייעקרי, האסט געבעטן ווערזשן וואס דו דארפסט צוריק דרייוון אויף לעיקוואד, סאו נאו אלקאהאל פאר דיר היינט.
זייער גוט. ס'איז שוין אווערלי סוויט.

סאו וויאזוי טוט מען דאס? פשט אונטער אונטן ליגט די גאנצע פלעיווער. די ווייסט דאס דערמאנט מיך, דאס דערמאנט מיך ווען דיין יונגל דארף גיין אין חדר, ער שלאפט דאך אבער אזוי גוט, דו ווילסט אים שיקן אין חדר ווייל דו האסט מורא אים אויפצווועקן, קוק אן ווי שיין דאס ליגט, איך וויל אים, דו האסט אריינגעזאמט אין דעם טעלער? כ'מיין שוין פריער ווען די שעף האט עס געברענגט. אגב זיכער ליגט, קען קיין נישט, חזרה שאדט נישט. ריכטיג. סאו מ'גייט דאס, די שטיקלעך דא איז די קריספ וואס ער האט גערעדט, די טשילי? יא יא יא יא.
הייליגע טאטע wow. באקומסט אביסל ספייס אביסל אסידיטי סיטרוס יא ער ענדיגט זיך סיי מיט סיטרוס און סיי מיט ספייסי איז דעיס גוט? אבער יעצט קוק אהער נארמאל מענטשן ווען זיי ענדיגן א מיעל ענדיגט מען מיט א דיזערט, א זיסקייט. נישט טאטי, קוק אריין דא, לעז, ווען איך לעב אין די צייטן פון די גמרא, וואלט איך מקדש געווען א פרוי מיט די רינגל. האסט אמאל געזען אזא רינגל אויף פלייש? וועלכע פלייש איז דאס? דאס איז א פעפער קראסטעד ריבעי, און דאס איז איינע פון די זאכן וואס איז געט, וואס איז ברענגט אונז די מאוסט ריפיעטינג קאסטומערס, דאס איז א סטעיק וואס איז נישט קיין טראדישענעל סטעיק וועי אוו קוקינג, ס'איז נישט וואס מענטשן טראכטן סו וויד אדער די מינע זאכן. דאס איז ווארעם, וואס ליגט דא אינעווייניג? דאס איז א רעד וויין שעלאט סאוס. טאטי.
wow דאס איז גוט. דו קענסט דעפענעטלי האבן דעם דעם ציבעלע טעיסטע. סא לאמיך געבן א זאג פאר סתם אזוי די עדיוקעישאן פארן עולם, די רינגעלע פון וואס ער רעדט דא. דאס טיילט אפ, דאס איז די סענטער קאר אוו די ריבעי, דאס איז די ריבעי, וואס איז טיפיקלי נאון עז די פילעי מיניאן ביי אונז, און די העכער די רינגעלע דאס איז די סורפרייז סטעיק, וואס דו זעסט אסאך מאל ווען דו גייסט ארויס אין א רעסטוראנט מיט חברים און איינער ציפט אראפ יענע שטיקל זאלסטו וויסן ער איז א פרעסער. ער גייט זיך נאך די תאוות. ניין, איך וויל דיר מסביר זיין, ווען ס'קומט צו פרעס, מ'מעג עסן, באט אז דו קומסט אריין און דו ווייסט וואס דו ווילסט, אוי מיי גאד. כאפ ארויס אז מענטשן קומען צוריק. אום. דאס איז ווייך ווי פיטער. סאו דאס די מעלה פארוואס די מעלה פון דעם סטעיק איז אפילו די מענטשן וואס זיי האבן ליב א מידיעם מענטשן וואס זיי האבן ליב אמאל א מידיעם וועל אדער א מידיעם סטעיק וואס געווענדליך נעמט עס ארויס די דם התמצית די די ווייסט די ווייכקייט פון די סטעיק דא ווערט קאנטעינד די דזשוסעס ווייל ס'איז געקאכט אויף א דיפרענט וועג, ס'איז א לאו און סלאו, און און ס'איז ווערט נעטשרעלי ווייעך, און און אפילו דו ברענסט עס צו אביסל, ווייסט א מידיום וועל סטעיק, און ווי לאנג קאכסט עס אויף לאו און סלאו? ס'איז א זעקס שעה קאכט מען עס צו מידיום רעיר, און נאכדעם א טאמער דו דארפסט עס מידיום אדער מידיום וועל אדער וועל דאן, געט מען עס א פינער שעה אויף אויפן גריל. Wow!
און דאס איז די סורפרייז שטיק? לאמיר זען וואס די בעלי תיבה רעדן פון. יא. ער גייט גראד צום פוינט. וועגן דעם ביי די וועי, איך האב נישט ליב צו מאכן מיטינגס אין רעסטאראנטס, ווייסט פארוואס? ווייל מען נעמט דיך ארויס אין א רעסטאראנט, דו ווערסט אזוי פארטעמט פון די אכילה, איינער קען דיך נעמען אויף א רייד. איך מאך א מיטינג אדער אין מיין קאר, געב די שמוציגע קאפי קאפ,

פיסטעשיאו קריעם יא. שטיצעך. אבסעלוטלי.
וואס איז דאס? עס איז טשאקלעט.
אקעי, און דאס? דאס איז קאקענאט.
די פילינג אויך?
אה יא.
און וואס איז דאס? העזעלנאט.
העזעלנאט, און דאס איז רעגולער דזשעלי? ס'איז נישט דזשעלי, ס'איז דזשעלי אן טאפ, באט ס'איז א סטראבערי קריעם, א ווייט סטראבערי קריעם. סאו וואס רעקאמענדסטו?
ווי זאל מען אונז אריינגיין ערשט? איך בין זייער א שטארקע פען פון די העזעלנאט. די?
אדג, דו זעסט די שנייצע? עס איז פלאפי. קודם לאמיר אריינזומען דא זעהן וואס דא טוט זיך. wow. וואס די הלכה? איך האב שוין געמאכט א מזונות, דארף איך מאכן נאך א מזונות? ניין, ברויכסט נישט מאכן.
ס'איז דא זאכן וואס דו קענסט נישט מסביר זיין ווייל מ'דארף עס טעסטן אליין. האסט שוין אמאל געזען ווי דו פירסט אויף א פליגער, ביסט גראד העכער די די וואלקענעס, און דו אימעדזשין דו קענסט טאנצן אויף דעם, דו ווייסט יוי, דו בייסט אריין אין דעם, דאס איז א וואלקן, גיב א זום אריין אויף דעם א רגע, קוק ווי דאס גייט פאר. משמע אז דאס איז א דזשעלי דאנאט, דאס איז סטראבערי קרעם.
און ס'רינט ארויס. וואו!
פרעגסט א בחור אין ישיבה און וויאזוי הייסטו? סאו ס'איז דא די בחורים וואס זאגן איך הייס בערקאוויטש, נאכדעם די בחורים וואס זאגן איך הייס שלמה יהודה דוד בערקאוויטש, ער האט געוואלט זאגן זיין גאנצע נאמען. דאס איז טעקניקלי א סטראבערי שארט קעיק. עס איז א סטראבערי שארט קעיק אין א דאנאט.
וואו! איך גיי אבער זיין אנעסט מיט דעם, ווייל איך בין נישט קיין קאוקענאט פען, סאו אויב ס'איז צו קאוקענאטי פאר מיין טעיסט, גיי איך נישט זאגן.

אז דאס שטינקט קאוקענאט פלעיווער, באט ס'איז נישט מורא'דיג קאוקענאטי, און עגעין, ווען איך האב ווען א אפשען פון אלע דאונאטס, וואלט איך נישט גענומען דאס ווייל איך האב נישט ליב קיין קאוקענאט, באט עז פאר עז די, פאר מענטשן וואס זענען אביסל איפי מיט קאוקענאט, ס'שטויסט דיך בכלל נישט. אקעי, סאו איך קען בעצם שוין נישט עסן, באט איך וויל פשוט ווייזן אינעווייניג וואס טוט זיך.

דאס איז געווען פיסטעשיו נאך פאר די אויווען מאשין, וואו קוק אן. וואס איז דאס פיסטעשיו קריעם?
יא.
מיין פעיווערעט. יא?
דאס איז מיין פעיווערעט. נאך איין זאך, פישל ווייסט ווי איך בין זייער אויפגערעגט אויף די דובאי ציבור, ווייל מען נעמט היינט פיסטעשיוס און מען לייגט עס אויף יעדע זאך, עז יו נאו פישל, עס קומט ארויס מיט א ליין פון דובאי טוילעט פעיפער, מען גייט בעיסיקלי ארויפלייגן פיסטעשיוס אויף רעגולער טוילעט פעיפער, מען גייט עס רופן דובאי. האט ער מיר געזאגט דעיס דארפסטו יא טרייען, ס'איז עפעס א דובאי סיטועישן, לאמיר זעהן וואס דא טוט זיך, דעיס איז די האלווע קריעם אין די מיט, אוי איך בין א גרויסע האלווע מענטש, וועלכע די ווייסע איז האלווע? און וואס די אינטערשטע וואס הייסט לייבי? די אינטערשטע וואס הייסט לייבי איז אזא נאט מיקשטשער מיט טשאקלעט גענאש.
ס'טעיסט מורא'דיג גוט באט. א מען אינטו דו ביי סאו אנדערסטענדעבלי סא פאר מיר איז געווארן אביסל אביוזד געווארן אביוזד באט אויב איך וואלט נאכנישט געגעסן די אלע דאונאטס וואלט זיך דאס אפגעווישט זייער גוט און די האלווע וואו דאס איז איין זאך וואס יא די ענדיגט זיך צו מיט אפילו ווען טשערשט איז דערביי די האלווע איז אינסייד באהאלטן דאס איז זייער גוט הרב בויסהיים.

נעטראל פלעיווארינג און די מאוסט עקספענסיוו אינגרידיענטס, כ'זאג אייביג פאר מיין שעף, כ'ענקארעדזש אים אייביג, ער ווייסט געווענדליך, שעף זאג מיר דאס איז ביליגער, מאך מיט יענץ, מאך מיט יענץ, כ'זאג אים, קריעיט די בעסט פראדאקט און דען פרייס איט אוט, רעדער דען קאט נישט קיין קארנערס, אלעס איז געמאכט פון, איך אוין נישט אין די קיטשען איז נישט דא קיין ווענילע עקסטרעקט, אז מ'דארף עפעס ווענילע. האט מען ווענילא בינס און מען קראצט ארויס די ווענילא פון אינעווייניג ס'זאל זיין די מאוסט האולסאם און מאדער נעיטשער וואס מאדער נעיטשער האט אונז געגעבן איך וואלט דען געזאגט א גרויסע חלק רעסטעראנטס האבן וויאזוי הייסט עס א msg אין זייער קיטשען דזשאסט צו ענהענסען פלעיווארס און עס ענהענסט מיט פלעיווארס באט מיט וואטעווער וואטעווער מאדער נעיטשער האט אונז געגעבן. סא לאמיך זעהן דא, כ'האב געזעהן דא, רעד צו מיר וועגן דעיס דא, די הערצאג וויינערי לאונדזש, דעיס זעהט מיר אויס עפעס מורא'דיג, וואס איז דעיס? ס'איז א הערציג וויינערי לאנטש האבן אונז געבויט פאר א אנדערטהאלבן יאר צוריק, ס'איז געווען זייער זייער שטארק ריקוועסטעד פאר קאמפאני אווענטס צו האבן א אינקלאוזד צימער, ס'איז דא זייער אסאך פארמעסוריקעל קאמפאניס ביי לאו טארן זיי נישט ארויס גיין אין א אפען ספעיס, און איך האב זייער אסאך פון די אווענטס, דארף אפאר דאקטערס דארפן זיך דורך שמועסן האבן מיר אונז דא די רום אוועק געשטעלט, און.